Ka nteekateekye nk'oku naateerera Tabaaro Didas ogu LC5 Mbarara District. Ka weddemu dda.
Niiwe, niiwe kyeshongo ky'entwari ky'omwebembezi nainga ngambira turi. Iyo mwana onoha okweta ekyeshongo ky'entuha. Niinye, wa nonda nkuyambe ta? Huriza mwana oku akugambisa omwiguta. Eshwa abebembezi ba Uganda aba. Babiwurira. Hati mbwenu Tabaaro eki nanyenda kukubuuza, egi ofiisi okaza ekuteeza ebishuba?

Kiriire nka hi ka waashangire ebyeshongoro by'entuuha bya ogu MP wa Kasharu mukakwatagana mukakora busisha mwena? babihurira. Mbwenu hati nkaiwe hati omu ofiisi nangwa okate okazayo ki? Hati ku naareeba abantu bakupangisa aha ngu ogu na ngu ogu buzima n'omukozi mbwenu hati ori omukozi nanka ki? Katonda wange. Kuzayo buzima okakwata okata nkakuzaanisa sente sente za gavumenti. Kinkube point.
Mbwenu hati ka nkubuuze iwe niyo LC five ezi enguuto ezi ezi ezi e e zoona waaza okwo omuri eza Local gavumenti zoona zibaire amaaya? Ori aho n'okucuncumura sente!

ninga ninkuronda egyo esimu ninga tokuma ngu esimu nitubaasa kugitrackinga. Iwe bakugira ngu obwire obu hati nibakizaanisa aha muntu, haza nyowe otabaara otinzaana, so gye nakweshengyereza otaka otaka otakanyiizya eriizooba okansiisira erizooba nandiyo ninza omu meeting ninza kure ku kureeba program za government oku zikutambura hati ori noza kungira ngu tinkukora ntakukora ninzibirwa ki? Ayima. Nangwa weza kwohema ekyo ekyeshonga okyentuha. Beitu nabwo nkagaba nkureebire oku wabaire nogamba maingi aha. Abantu bakukurondera akaruru bakuhangiise. Oriya naakurwanisa nga taine nshonga. Nyowe nkakira naakimanya naamanya ngu tiine eky'okuza kukoorora abantu. Tinkube pooyinti.
Beitu imwe owaabaire ngu omworo naategyeka n'oha? Iwe okatwarayo enjara waaza omu ofiisi egyo kutwarayo enjara ngu obanze oyetunguure. Kwonka nyowe oranyenda kukugambira ngu hati abantu bakumanyire. Kaaweddemu dda. Kandi obu bakumanyire noobeiha, ezo sente zoona ezi oine noija kuzitanaka.
Beitu imwe abashashwire ngu mwije omu nsi Isiraeli n'owa? Oshubizeho niiwe oku mucanga wenka. Kandi nyowe ku nkuza kukireeba, hati nyowe ntaaha ningira ngu ba mafia bari omu opposition yonka. Kwonka kandi aku nkuza kureeba ba mafia bari omu gavumenti ab'okundwanisa. Kwonka nanyenda kubagambira ngu abantu nibakinkunda kandi iyo tikukumanya Kwonka nanyenda kukugambira ngu hati iwe waba noteekateeka ngu nobaasa kwimuka okwo n'enjara nakyi reero oije ozande aha simu yangye. Hati nanyenda ngu bwaza kusheesha, eizooba rirakwata obe otariire mukihome ebiri twindiine.
Omuganda agamba nkusekerede. Katonda wange.
Nyowe Bruce Iwe kunkomiyo ekyeshongo ky'entuha tabaaro. Agambye eki? Beitu obwe niba araba ngu wankoma eh. Beitu obwe nonkomera amazima aga agu wahurra obw'okube nangwa nogira noronda omuguha noyehanika ninga noyetereza notarika kukwata gye office egyo nokorra abantu abakuhiire akaruuru. Mazima. Ori omu kunkangakanganyo Bruce the Holy Ghost. Katonda wange.
Beitu mwana we, abaana bato bagyenda mpora. Hatiyo ka nkugambire, noreeba ahu okuraba abantu nibeiha abantu nibabeita nibabata hariya. Hatiyo.
Noobaasa kuha hati oyo amagara gaawe gatakuremeerana nangwa n'emitwaro kinaana? Hati nkwata omuntu mushashure, mushashure milioni ibiri akuronde nk'oku orikukora empitirizo. Hati tokumanya ngu obu orikuba noohurira nibafa nk'abo abu orikuraaba bari omu gavumenti okahurira baafogize ngu nibaitwa gavumenti, nibaitwa omuntu okaba tigwe oriho nooza ndi omu diiru zangye, yoona otari noomanya. Hati yongyereho nshome nangwa ebigambo bibiri. Kaaweddemu dda.

Beitu abantu kabamba kaari Ono nogira ngu ofiisi egi ningigumamu? Kaweddemu dda.